Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Nihin hi January ni thum thawng hi kum kul kum nga a si. Tutan kan han ceih dingmi hna cu Chinram khualipi Halkha, saṭeih pakhat i capital le khuapi sawsawh, miuh sawsawh aa lawhlonak kha mah kha kan hun chim hna lai i cun Hakha Rungtlang Au aw nih Pu Victor Biak Lian Hakha kah le kah lo ding kong an halmi video a chimmi zong kha minute panga paruk tuk a saumi kha hika kan video ah hin kan hun thil chih. Mah zong cu a donghnak lei ah nan rak ngeih te hna lai. Saṭaih pakhat, pi ne pakhat i khualipi miuh ro he

Rengkun he aa pehtlai dihmi a si. Direct aa pehtlaimi a si. A dang meuh bantuk kha aa lo lo. A dang meuh bantuk he aa lo lo. A dang meuh cu Halkha nih mahti mahti ṭuan ding tiah Chinram khualipi Halkha nih rian a hei phawt i zei zongte a hei ṭhen phawt hnu i a kalmi a si. Cucaah Halkha khualipi hi zahan i kan rak ṭial bang khan a him rih a hau. Dai tein chiah a hau. Hnahnawhnak tuah rih ding a si lo timi kha kan rak ṭial. Mah ah khan comment tete zong ah khan aa zeimaw zei lo tete kha a hun um ngai i halkha rawh nan siang lo ee cutin khatin ee cutin tiah bia luka tam ngai mah kha Comment rel mi nih cun na vun hmuh lai. ka wall ah siseh, ka page ah siseh, ka hon ṭin mi comment kha tampi ka van zoh. Mah kan ṭial duhnak le kan chim duhnak kha a ruang um. Chin ram ah kan khualipi he aa naih mi Falam, Thantlang. Minung an um ti lo. A hei hlat deuhmi tlawmpal matupi ah minung an um ti lo. Zeihmanh zung lei siseh, cozah system siseh zeihmanh kha system vialte kha aa din dih, a cawl ti lo. Cucaah Chinram kan surlu a simi kan capital hi Hnahnawhnak sawsawh kha pek awk a ṭhami a si rih lo tu kan dirhmun ah. A dang miuk bantuk he kan tahchunh sual ahcun a tuartu ding kha kanmah kan si. I Chinram Hakha khualipi ralhrang mi hi kan tu lai lo. Kan la lai lo tinak a si lo. A caan zoh in kalpi ding timi kha si. Kan chim duhmi a phoih taktak cu mah kha si. A caan zoh hau. A dang meuh bantuk he aa lo lo ti kha kan chim duhmi si. Cucaah atu Hakha khualipi a um lo a si ahcun mipi, Chin mipi nih kan tuar dih lai. Chin mipi nih kan tuar dih lai. Hakha khualipi cu Kawlram a chene Kawlram boruak zoh in kalpi a haumi a si. Duh paoh khan ka pawngkam ah miuk an lak, khuapi an lak chiti khati an timi luklak ruangah khan kan thinlung kha a cawiter hau lo. Kan thinlung kha cawlter a hau lo. Khakha khuaruah kan thiam a hau. Cawlcang kan thiam a hau. Zoh kan zoh thiam a hau. Atu CB nih AA hmangin miu tete an hun lak cuahmah i mah ruangah khan Hakha khualipi kha kanmah nih khan aa relrem lopi rumro khan va tenh i va tuk phung zong a si lo. A hauh zong a hau lo, a herh zong a herh lo. A caan a phanh tikah tuk caan um te ko lai. A caan a phanh tikah lak caan um te ko lai. A caan te ah a tlai te ko lai. A caan te a thei a tlai te ko lai. A thei a tlai hlan ah a thei tlai ter kan timh peng ahcun Kamh hi caah a ṭha lo. Kan ralkap ca zongah, mipi ca zongah a ṭha lo. A theitlai tlan, a theitlai caan a phan te hrimhrim ko lai. Hohmanh i tuk lo ding kan ti lo. Hohmanh nih lak lo ding kan ti lo. Asinain a caan zoh thiam a herh kan ti duhmi kha si. Cucaah nizan i Hakha Khualipi cu him tein chiah rih a hau. Hnahnawhnak pek awk a si rih lo. Tiah kan rak ṭialmi a comment tampi kha an rak pek kan rel. Mah tete kha kan van zoh i a hlan i thil a rak kalmi vialte zong kha kan van zoh chih lai, kan van cuanh chih lai. Thantlang a rak kangh lio i a kangh dih ah khan mizei pengtlang dah, mizei peng Mi hna nih dah mihrut hna nan hruh man nan liam, kaang dih seh, ciam dih seh ti ahodah a rak titu pawl kha an si. Mah kha nihin ni ah ṭha tein tette he a um dih. Kan theih dih, kan hngalh dih. Atu ah tlawmpal kanmah kan pengtlang tete cio ah cawlcanghnak kan hun ngei i Ee hmang in ka hun cawlcang hna i kan bia a puam tuk. Kan bia hi motor truck nih kungka nih a phur kho lo ding tiangin kan holh. Kan holh, kan kio, kan au. Online kip ah, kan post online kip ah comment kan pek. Mah ti cun kan um. Thantlang Thantlang kan khuapi a rak kangh lio i a di a riam tukmi, a lung a awi tukmi kha mizeidah nan si kan in hngalh dih hna. Cucaah Halkha kah ding he pehtlai in ca kan ṭialmi ah cutin khatin tiah a au a khuami kha nan um. nan au nan khuan zongah kan theihthiam. Asinain Halkha khualipi kha a au khuangmi zong kha an fimhlawm Hakha khualipi nih an fimhlawm hna an zohkhenh ko hna. A au khuang lomi zong a kan zohkhenh. Halkha khualipi cu Halkha miphun ta lawng si lo. Chinmi dihlak i kan khualipi a si. Cu thinlung cu kan ngeih hau. Mizo nih, Mizoram nih Aizawl khi an khualipi si i Mizoram pumplawng nih kan khualipi tiah an i ruahmi si. Kan khualipi tiah an dawhmi a si. Cuticun an zoh, an khenhmi a si. Chinmi nih kan khualipi Halkha kha kan ta dih a si timi thinlung kan ngeih lai. Halkha miphun ta lawng si lo. A ho ta hlei si lo. Chinmi dihlak kan khualipi a si. Hakha a ṭhancho ahcun Chinram a ṭhangcho ti kha zakhat zakhat a langmi si. Cucahcun capital a ṭhancho lonak ram paohpaoh ah khoiram le khoi straight hmanh kha a ṭhangcho bal lo. Number one i a biapi cemmi cu capital a ṭhat a hau, ai remh a hau, ai dawh a hau, a ṭhancho a hau. Mah nih cun a dang vialte kha a von khuh hna i ni thawng Ni thawng kan samh i nili le ruahsur lak i kan i him bantuk khin a nai hnem tang kan um bantuk khin ni thawng a von khuh zar cio i a dihlak te khan Chinram khuapi kha pakhat hnu pakhat in a ṭhangcho dingmi a si. Kan nih Laimi nih a pengtlang in kan kal tikah Hakha khualipi kha Halkha miphun ta phun i a aupimi politic a va tuahmi pengtlang pakhat pakhat a va lemsawh i Halkha cu cu kha bang i anmah ta si anmah khualipi si ti bantuk kha a dik lomi si. Chinmi kan dihlak Chinmi kan zapi ta a si ti kha thei cang hna usih, thei cio hna usih. Cucaah Hakha khualipi kha a sawsawh in va ti hrokhrok ding si lo, a sawsawh in va nam sawsawh ding si lo. Felfai tein timhtuah le remte i ciamciam te i khuakhan hnu ah cawlcanghpi dingmi a si. Cucaah Yakhain pawl ee a ṭhawng ngaimi Kawlram i a lar cemmi pawl hna nih nihin ni tiang sittuai khi an tlu duh lo. Sittuai rawh lai zong an duh lo. Khuapi pakhat a rawh i remh khi cozah ca hmanh ah a fawimi si lo, a har tukmi a si. KIA an ṭhawng taktak. Sakhan ralhrang sakhan zarhhnih an lak cang. Khuapi pahlei li an lak cang. Atu Bamaw tuk cu mah lio i Bamaw an lak ahcun khuapi hlei ngan lak lai KA nih. Mit cinah an tawng duh rih lo. Ziahtiah cun miuhraw a rawh ding an duh lo. Zeitluk in kan ṭhawn, zeitluk miuhraw he a rawh sual lai ti kha an phang. Cucaah Dai tein an um rih. A ṭhawng tuk hmanh nih khua an tuak. An khuapi kha a sawsawh in an tuah duh lo. An khuapi kha a sawsawh in va nam hrokhrok le va ti khan duh rih lo. Zeitluk in dah Khualipi. Satlaih bak te khualipi hi zei tluk in dah a biapi ti men hnga. Rawk sehlaw Chinram a rawh dih si. A dang mi upakhat a rawk mi le capital khualipi a rawh mi khi a lo lo. A dang. Cucu kan fian a hau. Cucaah A chimmi kan zapi tein kan ṭuanṭi hna lai. Kan lung i rual hna usih law. Kan khualipi zong lak a herh tikah chimmi kan dihlak tein lungrual tein la hna usih. Lungrual tein ṭuanṭi hna usih. A dang ah kan lung aa rual khawh lo hmanh ah Chinram kan khualipi Capital kan lak tikah cun Chinmi hriamtlai vialte tling dih usih. Lungkhat tein la usih. Hakha ah kan seithum hna usih. Hakha khualipi ah awngpuai khan hna usih. Kan teinak lawm hna usih. Cuticun Hakha ah i fun dih usih. Lungkhat, thinkhat tein Halkha khualipi ah kan fun dih hna lai. Atu kan i fun kho rih lo. Kan i fun kho rih hna lo. Nain Halkha khualipi hi a kan funtu ah si hram seh. Siter ding zong rak ka zuam cio u. Hakha khualipi nih hin Chinmi hriamtlai lung aa ṭhemmi vialte hi funtak ah kan hmang seh. Hakha khualipi ah hin kan thinlung fun CB nih Falam chim loin hmunhma dang an lak dih cang caah Hakha he CC nih kah hau dawh phun a si caah zeitindah na hmuh ning? Tei lo hnga ding I ti rih hlah sehlaw na ti ma? Tei pek tei lo pek a hau ko na ti ma? Nangmah na hmuh ning. Ṭhawt ding si ko tei zong a tei lo zongah a ci sin a tei hnga lo ding mi cu hei um rih ko seh an ti ma zeidah nangmah na hmuh ning le na ruah ning timi kha si lai minung cu ruahmi cu i pal khawh zong si pal lo lo seh e ruahnak khat cu a hal le ruahmi kha chim phung si ko e cucaah cun nangmah na ruah ning na vun kan share nak caan si rih lai kan i lawm Hei hi Taluk Sittuci Sunzu kong hi hoho nih theihmi si. Rel ciomi si. Kei zong cauk kat chiah ku. Pahnih bak kat chiah. Mirang ca he kawl he. KIA kan rakum lio ahcun ABSDF pawl nih khin an rak le i vei can chah bak hin kan rak rel cio mun cu cu. Sun Tzu nih a timi cu na tei lo dingmi ral cu va tawng hlah ti. Mah cucu a hmaan ko rua ka ti. Kan tei lo ding si ahcun kan thazaang cu kanmah nih kan i tei. Ah, zeizat thazaang kan ngeih le ngeih lo tu kha cu ah, keimah sining in ka thei lo tu ahcun cun a ṭuantu nih an i theih lai. I kan thazaang le Mei tikah khan vei hei chim rih mi cu nolh ṭhan ko ning law a popular ngai mi a si nain mehi hi ral lawng zongah si lo business zongah zei kan tuah poah know about yourself na kong kha nangmah tein i theih sihmah chan cu kan kong he kanmah tein kan i thei lo cu kan strength kan ṭhawnnak kan dernak kan i thei lo cu And know about your enemy. Na ral kong kha thei. Kan ral kong kha zeitluk dah kan thei. And know about your surrounding. Na pawngkam kha zeitluk dah na thei. Mah pathum hnu ah khan determination tha tein na tuah lai ti khi si. Ah, hi ka hen ting ve ko zei pau sia nam ve phat ka ui si. a ngah lo ral kha khati ven khan an damai tuah ding si lo te ka ruah cun khua ting kong hen atu ta sunnak ah pei ni cucu khuan lak cang cu ralkap khan an lak cang kha cu ke kan excite tuk i ke excite ne mam lo wei wei tuna ko thau zeizat an lak game change a si maw Khuazei zawn ah hin teinak an hmuh tikah zeitindah timi tete khi a tuak ngaimi khi ka si. Ka excited lo ma khi ke an lak khawh ruangah lak khawh lo ruangah ti bantuk hi. Asinain ah tuan deuh i tahchunnak ah ah operation kan tuahmi te mu ah pei min chim kha cu tha lo hi. Zeimaw kan operation tete ya hi tha tein kan tuak sat lo dara maw? Nicatah hi vialte hi kan thazaang le kan nunnak hi hika hin kan hman. Silo hika hi zeitluk dah strategic appoint asi ah ti bantuk hi kan lung a ka zei hnorsuanmi tete khi cu a um pah ko. Le a tawinak na bia hin let ding law an ti cio kan ti ve lai timi kha cu ka khuaruah ning cu a si bak lo. So consequences mirang nih a consequence thil pakhat kan tuahmi poah khin consequence an ngei peng. Mah kha zong kha zeipaoh siah ral a tumi ralbawi nih cun a tuak hau. I uh, i tu kan hnulei bia nan ka ro zong han ka chim cang luiko kong khi luiko te pawl cun atu dimosu prusu krenni ram a rawkmi pawl khi mu cun Ah, mah lio ah cun ah, Sagaing ram ah khin cun zei kan ti lai, Colin hei ti bantuk cun ah, a tampi ah, khua tampi, a hnu ah cun Lashu tiang hei ti ko si, Lashu khua tiang. Kan lakmi khua paoh hi kan veng kho lo, kan lak hnu ah kan veng kho lo. i ceilak in bawm an thlak i an ruangah mipi kha an harm deuh tiin ka ruah. I van lak hi kan kan hngah khawh ṭung lo, kan dir kan khawh ṭung lo si ahcun lak lo ṭha deuh te ka ruah. A ruang cu an hrawh dih ko maw cu? An hrawh dih cikcak khua. Khakha Vei he Yunan khunming in i chawnh lio ah hin ralkap le atu i chaklei pawl he in i chawnh lio ah hin Kawl ralkap nih an ti nan lakmi khua vialte kan hrawh dih lai ke an hrawh taktak ko an lakmi khua paoh cu pakhat le pakhat bom an thlak an hrawh thluahmah ko a zei theng cu khi bom khi an hei thlak i an hrawh thluahmah Cu haina cu vei zei kan ti lai vun tuaktan awk ngai khi zeitin dah khua pakhat kan lak tikah siloah sakhan pakhat kan lak tikah tui kan chim bantukin an ti cio kan ti ve lai timi kha cu a si hi awk cu si hrimhrim lo dek ro cu ya sa ko se ka lo